Хәерле көн, хөрмәтле әти-әниләр һәм кадерле балалар! Бүген мин сезне өр-яңа төймәле китаплар белән таныштырам. Менә аларның бересе, менә аларның икенчесе, әле алар безнең яңа гына кайтып җиттеләр, кичәгенәк кенә кайтып җиттеләр. Менә шундый китаплар. Кайсыннан башлыйк микән? Әйдәгез башта гадирәгеннән башлыйбыз. Нишләп гадирәк? Аннары аңларсыз. Җәвад Тәрҗемановның Йомшак су, йөгерек су дигән китабы. Бу китапка безнең дүрт шигырь кергән һәм ул дүрт шигырь менә шушы дүрт кнопкада урын алган, дүрт төймәдә урын алган. Балалар ачалар. Йомшак су, йөгерек су инде ул безнең Классикага әйләнгән шигырь бит инде. Моны укып, моны сөйләп ничә генә буын бала үсмәгәндер. Сезнең гаиләләрдә ничектер, безнең гаиләдә менә шушы шигырьне укый-укый юындыра идек. Безне дә шулай юындыралар иде. Мин үзем дә үземнең балаларны шушы шигырьне сөйли-сөйли юындыра-юындыра үстердем. Һәм ул бик күңелле була иде. Бераз гына тыңлап та алыйкмы? Йомшак су, йөгерек су, син мине чиста ю, бер тап та калмасын, битләрем Төймәгә басабыз. Төймәгә басабыз, ул туктый. Төймәгә басабыз, икенчесе. Сезгә өрәм акмаем, ташлар ыргытмагыз ди. Шулай ук туктатабыз һәм

Бу китапта бик матур, бик якты китап. Бу китапта Мәрзия Фәйзуллинаның Чебиләр зарядкасы, Кыш бабай шигырьләре урын алды һәм Песи баласы. Кечкенә балалар яратырга мөмкин булган иң әйбәт шигырьләрне тупладык без монда. Чебиләр зарядкасын белә торгансыздыр инде, аның җыры да бар бит әле. Әлеге җырны Ильмира Гыйльфанова җырлый.

Шуңа алар зарядканы дөрес ясый белмиләр.
Башка шигырьләрен тыңлатып тормам инде. Кыш бабай шигыре Мәрзия Фәйзуллинаның шулай ук гомер буена өйрәнелә торган, ел саен искә алына торган шигырьләреннән берсе. Аны һәрбер балалар бакчасында, һәрбер мәктәптә Яңа ел бәйрәменә сөйлиләр. Икесенә капчык асып, кыш. Бу шигырьне дә шулай ук Зөлфия Шәмсуарова укый. Ә шигырь астындагы шундый матур күңелле көйләрне без композитор Риф Әхмәтовтан сорап алдык. Хәзер бу китапларның берничәсен күрсәтәм. Без инде Койрыксыз бака белән сезне таныштырган идек. Койрыксыз бака, Йомшак су, йөгерек су һәм Чебиләр зарядкасы, менә болар өчесе Татарстан Республикасы Президенты каршысындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татнефть хәйрия фондының Рухият фон Рухият программасы ярдәме белән басылып чыкты. Бу китаплар унберәр мең тираж белән, гомуми тиражы 33 мең була инде, Татарстандагы балалар бакчаларына таратылачак. татар төркемнәренә дип беләм. Һәм нәшрият өстәмә тиражга заказ бирде, шулай ук алары безнең кибетләргә чыгачак, сатуга чыгачак һәм бу китаплар бөтенесе дә 390 сум торачак дип көтелә. Шулай ук кнопкалы китапларның, төймәле китапларның дүртенчесе дә бар әле. Монсы өч кыз дип атала. Әлеге китапны китап белән мин сезне таныштырган идем инде моңа кадәр. Монда безнең әкият, ул әкият Хрестоматийный әкият инде безнең. Аны әллә ничә буын әти-әниләр икенче классның уку китабында укып үстеләр. Бу үзеңнең әниеңә, әти-әниеңне яратырга кирәклеген төшендерә торган бик әйбәт әкият. Һәм монда шунысы кызык, менә мондый сандугач төшкән билгеләрдә

Тик кенә торган чагында да сатып алырга мөмкин, алар аны бик яратып кабул итәрләр. Безнең менә шушы ике көндә булган кечкенә балалар әлегә әйбәт кабул итәләр. Без инде үзебезнең дусларыбызга, туган-тумачаларыбызга алып кайтып күрсәттек бу китапларны. Сөйләшергә өйрәткәндә дә, дөрес итеп сөйләшергә өйрәткәндә дә бу китаплар сезгә ярдәмче булырлар.